Dyma fideo i chi i ddangos y wahaniaeth rhwng um, yr aseiniadau nawr yn symud ymlaen. Felly o wythnos nesaf, um, yn nawfed ar hugain, mae'r aseiniadau yn mynd i fod bach yn wahanol. Felly fi eisiau dangos i chi beth sydd wedi newid. Nawr, Bydd eich sgrin chi'n edrych bach yn wahanol i rai fi, achos rydw i'n athrawes um, a'r admin a pethau, ond ar gyfer y fideo yma, bydd e ddim yn gwneud wahaniaeth i chi, byddwch chi dal yn gallu gweld beth rydw i'n gallu gweld. Nawr, mewn pob aseiniad, symud ymlaen, mae yna link fan hyn i'r wythnos, mae tag fan hyn ar gyfer yr wythnos. Os chi'n mynd lan y top, mae'n, mae'n, rydych chi'n gallu gwneud ffilter. Ti fewn fyna wythnos un, a mae'n dangos dim ond yr aseiniadau o'r wythnos yna. So mae hwnna'n helpu achos mewn yr aseiniadau mae llwyth ohonyn nhw mewn rhestr hir, hir, hir iawn. So mae hwn yn mynd i helpu ni fod yn drefnus. Mewn pob aseiniad, mae'n mynd i fod yn edrych yn debyg i hwn. Wrth gwrs, mae'n mae dibynnu ar oedran y plentyn, mae'n dibynnu ar y blwyddyn. Bydd y e bach yn wahanol, ond bydd gan pob blwyddyn un grid a pedwar pwnc mewn. So yn y grid fan hyn, sef yr un o flwyddyn pedwar, os ni'n gwasgu ar hwnna, rydych chi'n gallu gweld, mae gen i linc fan hyn ar gyfer y playlist, so y peth sydd ar y rhestr chwarae sydd ar YouTube o'r holl cyflwyniadau yr wythnos yna. Mae hefyd y grid yr wythnos o'r holl, pob tasg mewn un lle ar grid fan hyn. Nawr mae pob bocs sy'n melyn yn meddwl bod y plant yn gwneud hwnna yn y dosbarth a nid gartref. Os dydy eich plentyn ddim yn dod nôl i'r ysgol am y tair wythnos nesaf, bydden nhw'n wneud hwnna gartref ac mae'r cyflwyniadau gyda nhw, dyma'r links eto, dyma'r cyflwyniadau ar gyfer y tasgiau felyn, y rhai sy'n wneud yn yr ysgol, a wedyn mae rhai cyflwyniadau ar gyfer pynciau arall gartref, oherwydd o'n i'n teimlo oedd y, pync, oedd y angen bach o esboniad o'r tasgiau. Hefyd ti fewn y tasg y grid, fi'n dweud mae'n aseiniad, dwi e ddim yn aseiniad, mae'n just ffordd o'n i roi e i chi, um, ond does dim rhaid i chi cwblhau unrhyw beth ti mewn i'r aseiniad yma. Mae dau PDF mewn i'r aseiniad hefyd, so dyma'r pecyn, sef y peth rydych chi wedi bod yn pigo lan o'r ysgol trwy'r wythnos. Nawr, ni 'di roi e fan hyn achos efallai byddech chi'n teimlo chi ddim eisiau dod i'r ysgol i pigo unrhyw beth lan, chi eisiau aros gatref, ond byddwn, byddwch chi'n hoffi i printio fe off gatref a'r graffu fe yn lle cwblhau pethau ar-lein. Felly mae e fan hyn i chi, popeth mewn un lle, a chi jyst yn gallu printio fe off. Yr un peth gyda'r pecyn ychwanegol, mae hwn yn am gyfer y tair wythnos. So mae hwn i chi os chi'n teimlo bod chi angen tasgau ychwanegol, um, rhywbeth bach o hwyl neu gyda'r plentyn, neu chi eisiau weithio ar ei sillafu, unrhyw beth fel hwnna, mae nhw mewn yr un ychwanegol. Dim ond wythnos un bydd hwn yn mynd mas achos mae'n mae cymryd dros y tair wythnos. Nawr, bydd pob aseiniad wythnos un yn mynd, fel fi'n dweud, yn mynd mas ar y nawfed ar hugain. Mae angen cael nhw mewn mewn wythnos, so erbyn y dydd Sul ar ôl, bydd, bydd pryd mae angen dod mewn, a wedyn y dyddiad cau yw'r wythnos ar ôl hwnna. So bydd ganddo chi pythefnos i cwblhau yr aseiniad. Ar ôl y dyddiad yma, byddwch chi'n methu rhoi unrhyw beth mewn, ond os chi eisiau, chi'n gallu e-bostio fe i'ch athrawes. Right, a wedyn, oh, chi'n colli'r ffilter pan chi'n dod mas, na i roi yn ôl ymlaen. Gyda cyfran allweddol 2, um, y tasgau maths yma roeddech chi wir yn hoffi, felly un o'r tasgiau pob wythnos yw cwiz bach ar Microsoft Forms, un tasg yw e, yr un peth, ond mae tri wahanol ffordd o um, wahaniaethu o ran y lefel mae e. Felly byddwch chi'n just yn clicio mewn iddyn nhw ag agor nhw lan a just cwblhau nhw fyna. Maen nhw'n marcio nhw'n syth i chi hefyd. Gyda'r y rai arall, so mae pedwar pwnc, so o dan yr un na'n mynd mewn i Cymraeg, mae tri tas tu fewn pob pwnc. Mae'r link i'r playlist fan hyn i chi, gyda pob cyflwyniad, ond hefyd mae link ar gyfer y tasgiau, cyflwyniadau y tasgiau sy'n perthnasol i'r pwnc. So rydyn ni wedi rhoi y fwyaf ni'n gallu i helpu chi. Os ydych chi eisiau help i wybod sut i cwblhau yr aseiniadau yma, mae, mae fideo arall ar YouTube yn dangos hwnna i chi. So ewch i edrych ar hwnna, um, bydd yn gallu helpu chi. Felly, bach o, o recap nawr te. So rydych chi'n gallu gwneud ffilter o'r aseiniadau er mwyn ffeindio y rai um, yn fwy gyflym. Rydych chi hefyd yn mynd i gael un i bob pwnc, falle cwisiau maths a bydd un grid ym mhob wythnos. Mae'r playlists a'r link i'r fideos tu fewn pob aseiniad. Bydd, bydd nhw'n mynd mas wedi llun pob wythnos, cael mewn yy yr wythnos ar ôl a wedyn, sori, bydd angen iddo ddod mewn yr wythnos ar ôl a caem yn y bythefnos ar ôl. Fe cofiwch os ydych chi'n stuck gyda unrhyw beth, um, angen help gyda'r tasgiau neu unrhyw beth fel hwnna, chi'n gallu e-bostio eich, eich um, athrawes. Mae'r e-byst pawb ar ein wefan. Um, a mae'n pob y pac rydyn ni wedi anfon mas o ran y user guide a pethau fel yna um, i'ch helpu chi. Os unrhyw beth technegol, ych chi'n cael trafferth gyda chi'n croeso i chi e-bostio fi, Mrs Lord yw i, um, a fi'n mwy na hapus i'ch helpu chi. Diolch yn fawr am rando. Gobeithio gewch chi penwythnos hyfryd.